zongah nan khua le nan peng le nan tlang cio hrim ah khan cun vun share rula hlain Hakha peng le tlang a simi hna nih cun biapin thapek zong kha vun i zuam cio ngaihchiat chawva pek zong kha vun i zuam cio ti zong kha biahram te vun chim tak ka duhmi cu si i kan biahram i kan chim bantuk khan Hakha khualipi lak dak ding sa i timtuanak kha si a biapi ngaimi timtuahnak kha kan ngeih a herh ti kha tuzan i kan hmuitinh kan tlang bik kan tlangtar bik cu si hakha cu nan theih bantukin khualapi kan chinram chung i khualapi a si tikah ralhrang zong a hlein hi ka hmun hin timtuahnak a nei ve cucu timtuahnak a ngeihmi cu amah nakin kan samat deuh a hau i amah nakin thil zong a herh ahcun kan ti khawh deuh zong a herh i ngaihchia chawva zong in amahnak zong in herh ning paoh in Hakha kong ahcun rian kan tuan a hau ti kha Hakha CDF zong nih kan i hmuitit pengmi kan i hmaithlak pengmi khakha si tuzan zong ah hin cucu kong he pehtlai cun vun i ruahṭi dingah ka duhmi cu si. i kan Chinram hi Hakha khualipi khi nan theih bantukin biapi takmi lam pathum in aa tong i i Kankaw lam in a rami le Matupi lam in a rami le Falam lam i a rami hmun pathum in aa tong i khika hmun khin a ra i cucu chung cun minung tampi Hakha thongsawm thum thongsawm li khua a sami hna nitin an ei paw le nitin an i cawmnak le cun thantlang lei tiang a va kalmi kan lampi kan hakha avun tongmi khi su ko ralhrang zong nih biapi tatak in kan chinram chungah khualai pakhat a si bantukin hi miuro chungah hin ni cheu cheu atu i hmunhma avun lakmi kha nan zapi nan thei dih mi se hi kan khulupi laknak ding le kan khulupi timtuahnak dingah hin hmun hnih mitam deuh zeimazat nih a ruatmi nih cun kan hakha khulipi hi dusa in mute dang an lak cio tikah kan lak lai timi ruahnak phunkhat le cun micheu nih cun kan lak ding a si ko cang kan khulipi hi zei si hmanh ah hi ka dangdang kan lak nak in khulipi hi kan lak awk pasat awk a si ko ti man to khuruahnak thil phun ni a pai mi chungah tu hi kan um lio caan a si tuzana pakhat te chim ka duhmi cu zei da si kan ti si ahcun kan miphun dohthlennak ah zuah hlei hi kan thinlung puta um hna sai ti tu zan a chim ka duhmi se a pakhatnak ah khua zai khua me ni ralhrang an umnak a zei man tuk a si men ah zuah hlei timi thinlung pute tu zan tu ni hin chun kan dohthlennak ah um hla se lo ti hi tu zan zong a vun in cha kan duhmi hna se Cuti kan ti tikah zuah hlei kan timi zawn ah khan anih cu cu tik a va si te seh khat tik a va si te seh ti nakin a biapi deuh i kan ruah dingmi cu timtuahnak hi ralhrangnak in samat deuh in timtuahnak kan i ngei lai i kan mipi hna chung zong in a tlawm bikin casualty i khondennak maw zei maw a um lo biknak chung tu in kan i timtuah lai i hi ral kan tuk lai timi khuaruahnak hi teinak khuaruahnak zong a si miphun luatnak khuaruahnak zong a si pumpak zalonnak nangmah na freedom le kan biaknak kan holh le kan ca kan rampi kan Burma rampi zalonnak ding ca zong khakha man tuk khuaruahnak kha si ti tu zan zong ahin kan tlang tar umtu ning te vun chim ta ka du mi chu se i kan ha kha khulipi chungah hin nan thai man tukin na tua kumli chungkar kan hlan tikah khulipi si tok tham har ngai i Hakha khuachung khuasa mi hna nih cun nan theih khun lai rian kan tuan lai ti tik zong Hakha CDF nih mipi khondennak le mipi hnorsuannak a si khawh chung in ralrin peng a si kan president zong nih a chimmi pakhat ahcun hiti ralhrang nih nan kan ngamh te tak ko si ahcun khualeng rak kan fuk u nan duhnak hmun ah kan i kap lai ti tiang zong kha kan president zong nih a rak chim bel i hi tluk tiang in kan khualipi hi nihin ni tiang hi a that khawh chung a tha bikin vai ah uh, hi kan dohthennak kha zuah hlai timi thinlung put ngei loin kan si khawh chung in nihin ni tiang kan chawl i atu cu kan chin rampi umtu ning kan zoh tikah nan zapi nan theih dih mi tedim le falam le hakha thantlang khi cu vun chim tampi vun chim zong hau ti lomi kha si hi hi phunthum lawng hi biatak tein atu ah a cawlmi cu si falam hoi khi cu an zam an an um ti lo khan tluk khan si an vun nam cuama i ni ni khat cu an vun lak te lai i a biapi takmi cu hakha le atu i tedim lawng kha si i khakha chung ah khan kan khualipi chung i ralhrang an i timtuah ning thil tampi a um i khakha vialte kha a caan a cu thluahmah i a caan nih a kan neih thluahmah cang ti zong kha tuzan ah hin vun chim chap ka duh mi si sihmanhsehlaw cozah pakhat a si tikah a hnu lei in rengun le kan ko le ti hrawng hrang nih an diar kam ve rih mi mandale hrawng hrang nih an diar kam ve rih mi ral hrang ngan an khokhan lai rel nak ne pi ro te hna nih diar kam ve rih mi asi tikah kan chol chang ning tu cu a phun tam pin itim tua kha hau i chu chungah hin zeizong vialte a vai ah hriam le nam a si zong ah cun vai ah mupi an si zong ah kan si khawh chung in hin hin timtuahnak kan nei i cu kan i timtuah mi zong san thluahmah thet thluahmah zeidah an lawh ti man tuk vialte hna zong batak ten timtuah a si i cu chung ah cun 2025 chung ah cun hi kan timtuahnak zong hi kan mipi hna nih tha ten kan diar onh lai i tlamtling ten hi kan hriam la kan sei vialte kan i tim tua lai i a her a her ning in rian kan tuan lai ti kha tu zan zong ah kan mipi hna sin zong i kan ralkap zong nih an chim lengmang mi 2025 cu kan kawlram kan borma rampi chungah silo le kan hakha silo le kan chin rampi chungah hin biachahnak i tuah kum si se kan tai a tai kum timi biachahnak Burma rampi huap in kan tei tei kum timi biachahnak i tuah kum si seh ti kha Hakha CDF zong nih kan i hmuitinh pengmi kan i hmaithlak mi cu si mah cu chung ah cun risat tampi tuah a si i vawlei cung thiam sang hna zong he rian tuanti si kan hman tawnmi apuak kek mi system zong kha thlen an si cun kan hriam le kan hrei zong zei zat thlen an si vaya atu zong batak ten he tiah nitin an col cangnak chung zong ah risat tuah si test zong tuah si cu ti cun atu ah kan Hakha khualipi laknak ding ca hin kan si khawh chung in kan i tim tuah i mehik chung ah hin atu kan mipi nih nan fian awk ngai te a biapi ngai ruat tiah ka ruah mi thil pakhat cu zei da si kan ti si ahcun zeimaw caan ah kan mah le vai ah kan khuruah ning in kan mah le kan tuaktan ning cio in political umtu ning si zong ah dohthlennak tu i hriamtlai umtu ning si zong ah zeimaw caan ah kum hna vun sau pa tikah lungdong man tukin mo si lo ah zeitin dah si lai ti man tukin mo hakha chu hnu deuh kan tuk ok si ti man tukin mo aphun tampi kan ma ruan kan ruwa mi thil vialte hi atu kum thong hi le kum kul la kum nga thok chun kan ruwa nak he fiang fai tein kha kha vialte kha kal tak in teinak mun a phan mi khuanak mun ah khan kar kan hlan hau ti zong hi tu zan ah vun chim chap ka duh i cu chungah cun kan i tim tuahnak chungah hin a biapi tein kan ralkap hna nih batak tein i tim tuahnak training khat le khat i peknak le peng le tlang vialte training i auhnak le cun ka dang hmun dang vialte hna zong nih Hakha khualipi ca tiah training an i pehtlaih eh, training an i timtuah cuahmah nak vialte hi an mah le an sining cun an rian an tlamtlin cun a pahnih nak ah atua kan vaya puak kek ti man tuk pawl azai dang project vialte nih an si khawh to kan resort an tua i trade song an tua i vai ah hi Hakha khualipi tainak ding caan hi hi khakha her ko tiah an timi chung zong hin an i tim tua i khakha vialte chung a vawlei cung thiam sang hna zong he he tiah risat tua ti le hlathlai ti si tikah kan Hakha khualipi laknak ding ca hin kan ralkap hna nih an kan thit hruainak chungah hin ata ma tling kho ko ti hi an ma lei zawn cun vun chim ka duh mi se sihmanh se law mipi lei zawn in kan tuah ve ding a ummi financial lei kha tampi kan chanbau ti kha ka hin rungtlang vai vau rong song nih an rak chim langmang mi cun hakha cdf zong nih kan chim langmang mi ka dangdang zong nih an chim langmang mi batak ten financial kan in ngai ahin cun hi kan thil pawl hi tampin kan i sal chap ri lai i ti man tu ke kan au langmang mi thil kha tu zan zong hin kan mipi nih vaya hi financial lei chanbau nak hi a si khawh chungin kan rian kan tuan ve hau ti zong kha tuzan in vun chim chap ka duh mi si hi chungah hin hi financial atlam atlin khawhnak ding ca hin vaurong zong in mun tampi man si rungtlang au thong zong an chim langmang chang asi chon khrifa bu hna sin zongah len lawa an chim asi pengla tlang hna sin zongah meeting au in le he tia chim rel asi chun kan ma ban tuki CDF phukom hna sin zong si zong ah CNFA kan pale hna sin zong ah i ceih lai khan lengmang a si cuti cun hi hmun tampi ah uh, financial kan herhnak kong te hi kan chim lengmang mi kan rel lengmang mi kha se cu chungah cun minung tamlak nih khrifabu tamlak nih nan kan zuan hnawh i dusa tein kan vun i sarh thawma i kan nau le hna technology an thiam ngai an tu i an hmanmi hna cu keci vai a pahra hlai nga tiangin keci sawmli sawma tiangin uh, ser kho ding phor kho ding tiangin puak kho ding tiang zongin an ser khawh cangmi kha online zong i test an tuahmi tete le online zong i an langhter pahmi kha nan hmuh lai da te kan ruah kha kha vialte kha kan nau le hna nih an si khawh tawk in vawlei cung thiam sang hna i bawm in khakha vialte kha phi chuah si khakha a tampin i ser khawhnak ding caah hin a biapi taktak mi cu tangka thawhtu hna nih hin hi ral teinak hmunhma chungah hin kan thinlung kha kan thlen than i a zeidang online media hrawnghrang i mah le mah i cuknak le mah le mah i dohkalhnak le hrawnghrang vialte kal tak in hihi zone i teinak hmunhma i kan hmai kan thlak ko si ahcun kan hakha khulipi zong kan lak ko lai tadim zong kan lak ko lai thantlak zong kan lak ko lai ti tu zana hin vun chim chap ka duh mi si zei ruang ah kan ralkap hna ni ready ko risat an tuah nak athir zei mazat atam ting ko online zong an an mu ko zeidah chan bau kan financial kha chanbau mi si cucu tu zan ah kan mipi hna sin zong vun chim chap ka duh mi si zeimaw caan ah kan khuruahnak ral a tu bel mi miphun kan si lo tikah cun siangpahrang pakhat zong nih rak uk rak pen mi miphun kan si lo tikah zeimaw caan ah cun kan khuruahnak le kan khuhmuh ning le kan khutuaktan ning zong hi dohthlennak he ngi tein a dawi kho mi kan si lo i cun khennak caan a phanh ni political lei i thlennak caan kan phanh lio caan zong ah hin kha bantuk ruahnak he aa thleng kho colhmi miphun kan si lomi hi khatlei kam cun vaya mi van chiam kan si hnga ti mantuk i keimah ruah zong i ka ruah caan a um ral teinak taktak kan timi zone ah hin tlawmte vun chim tak ka duhmi cu abiapi taktak mi ral teinak zone tiah kan timi ah hin a liamcia kum thum kum li chung kan ral tuk mi ah khan nan mithlam ah vun chuan tau di ula online zong za zak chim lang mang asi cha zong an tial lang mang asi peng la tlang in kan ral kap cheu hna zong ni an ma le an peng tlang cheu thong than si CNFA kan pa le lei zong an ma le media sina kan bichim peng asi e zai mazat chu nan mu lai da te ko ruai chu chunga hin afiang bak ko te ka ruwa mi chu kan ral kap hna ni nunnak an pek sen ko an kutke zong an pek sen ko kan mipi hna nih hin an har bu in an inn le a kan lo a kangh bu zong in an si khawh tok tein in khawh le tuar khawh an i zuam i ramkip a zam chung her le an zam chung i mi peng le tlang mi hmun ma sin ah vai ah va za bok her se le chuka zong ah an va dor an va kal ko a biapi taktak mi cu kan ral tuk nak chung za ula hriam ngan kan i sar khawh lo mi hriam ngan kan i dah khawh lo mi nih khan kan ral tainak chung i a kan dotmi si ti kha cun nan hmuh dihmi si ko vai ah nan fian dihmi si ko lai da ti ko rua kan hnulei zong ka chim cangmi thil pakhat te vun nolh chap ka duhmi cu hi AK kuan he te tia M4 kuan he te tia makhat chung khan thantlang i tilim operation fo hna kha thapa thlan hi thum chung doko kan ral kam hna ni khan diar on hna chu keima zong ka va kal i nikhat chu chun ni tlak bak ka um i ka zoh hna tikah vawlei cung i ral tuk thiam bik men atu man tuk hin cun ral tu ral vei ah hiti hin ral nan tu lai ti hna u sala vei an kan kiau tak men lai ti ka ruah caan khi um an ral a that ning an thinlung a thawn khawh ning kha kha vialte kha zeitin dah an ti khawh lo mi pin lei ah an ngaihchia an sining ni a phan lo mi pin lei ah an nunnak an pek di cang mi ah khan nang la kai ni hriam tha tel kan to piak hna le lo ma an tuah khawh lomi tal nang lakai nih aprei kan bawm hna lai lo ma ramdang thiam sang hna i bawm in ramdang in an hoi lokom cio hna zong he ruahnak i halin i bawm in zeitin dah an chamber system te hna zong hi upgrade kan tuah pi hna lai lo ma an thabat nak tel zong hi kan ni kan chang hna lai lo ma ti hi tu zan hen ramdang i khuasa vialte nih kan ral teinak ding caan hihi a biapi mi zawn ah hin kan thinlung ta zeitin dah vai ah kan ruah cio kan thinlung ta zeitin dah kan put ti man tuk vialte kha i ruat cio solo kan chan bao nak hi tampi pumpak cio kan san tlaih lo nak zong nan i hmuh cio lai da te ko ruah cu cu 2025 cun i thlen ding ah a biapi ngai te ka hmuh mi se i thlennak vialte lak a ka uar ngaimi thil pakhat ni zan ti ni hrawng a vun lar ngaimi vai ah Trump hi se mi hi phun hi i cawn usala ti ka duh ngai a policy ah hin ka duh lomi khi a um pa len ve ko na tin thlennak hi a kalpi dan chu a khun a ran ding chu mak ken an thai di mi se a pongkam in param vialte sin si zonga a tu lo ram boi pol sin a si zonga makhai avakal hi a khen nai ro ti ko rwa Balmaram hi zeimaw caan acun hi man tuk thlennak ah hin kumpi kum sawm sarih chung ralhrang zong aa thleng kho bak lo mi si hriamtlai zong hi kan i thleng kho lo kan mipi thinlung put zong hi thlen a har takmi miphun kan si ma cu mi van chia ngai pakhat tak kan si ve sihmen se lo kum thong hni la kum kul la kum nga cun ral tuk ning zei mazat kan mipi nen an theih chim lengmang rel lengmang si a zei zone na hin dah invest kan tuah lai a zei zone hi dah upgrade kan tuah pi hna lai a zei zone hi dah tha kan pek hna lai ti kha kan mipi zong nei khua kan chuan in hi kan ral tainak hi nunnak an pek hlai ah zei khi dah kan ni kan tuah piak hna lai zei zone hi dah ral tainak sasat si ti mi te kha tu zan zong hin kan thinlung put zong rang ten thlen chiu i a zei dang thil vialte kal ta kan hi kan ral tainak ni kan i mai thla ka khan chun hi tainak hmunhma hin kan phan kho ko timi te kha vun chim ka duhmi si cucu zei ruang ahdah tainak hmun ah kan phanh khawh ko cu vun chim vai ah vai vun fian chap awk ka duhmi cu zei da si ti si ahcun atu a kan ral tuk dan kha vun zoh hman or zei tluk in dah aa thlen kan ti si ahcun 2023 hram thawk lei hrawng ma atan tim hrawng khan cun an ko chung baka va luh no mi diar mun akan diar mah hlan hrawng hrang ka chu meithal zung khat ngei te tien khuazikipa fing la tlang kipa ituk le i dau ase ko nain kha khan hu pin lei khan chun an ku chunga lu mi diang hmuna kan diar chang e than tlang na zong vui tam lak ten ku chunga lu no si chang ha kha na zong zai mazat an vaya an sakhan na ka an ku chung na lu no an ma kha chuak kam ti loin train mi diar mun an diar chun kan ral tuk dan chungah vun chuat awk a tha ngaimi pakhat kha vaya pakhat cu zeidah siri kan ti si ahcun timit lama thlapa thukko chung hlan ahcun kan rak bawh hna i caan sau tuk kan rak um hnawhmi kha naite tan ni timit lam an then kha za u law thantlang la in an ra hakha la in hakha CDF an vun nam ti hna i vai chinlen khong sil ran an zapin ni ni khat da ko timit lam pin han then kho di ko chu thlapa tluk chung kan rak i rauh tawnmi kha i ka hei chim duhmi cu khaman tuk diar hmun ah kan diar kan ata chek ke kavai ah kan teinak kan hmuhnak hi thil tampi um i khaman tuk zawn tete kha atu tan zongah kan mipi nih hin hi ral teinak hmunhma chung i kan ralkap hna nih an kan luhpi cuahmah ko tikah atu hei cu hakha khualpi lak nak dingah zeitin dah kan i tim tuah lai ti kha tuzan zong i kan chim lengmang cangmi cu si kan ralkap hna zong nih timtuah kan president zong nih chim lengmang cangmi kan si cu si caah khan hi ralteinak hmunhma chungah hin kan lu lengmang ko caah hin kan mipi zong raltei duhnak ralteinak thinlung put a kengmi miphun kan si hau atu man tuk caan lio caan ten thar zang a tlain a chuahmi vai ah miphun kan si hau timi te kha tuzan vun nol chap la vun chim chap ka duh mi chu se cuca cun kan ral tai khawh nak ding hma mun hma chung ah hin kan thinlung zong kan thlen lai kan ngeichia chawva zong a thlain kan i tim tua lai kan ralkap hna nih nunnak an pek sen ko kan chim chak man tukin risat an tuah nak zei mizat atlam tling ko chuai sa chuai kul chuai som nga tiang phor kho mi thil zong an i sar apuak mi zong an i sar kho ko a financial te kha baw mi se tu he cuca cun tu zana ka hin a rak vai a rak kan zohtu vialte uh, vai ah kan miphun dohthlennak hi a cawltu vialte kan Hakha khualipi laknak ding ah hlan man tuk i an tuk te tika kan pek te lai ti cu kan nam caan a phan lai i zeitik men a Hakha hi kan hual lai Hakha hi hoi tuk ni hnuah kan tuk lai timi khuaruahnak hi tuan do ka chim man chokin kan ngai lo ding mi kha si ni ni khata kan khualipi kan nam te tikah teinak kan hmuh si ahcun kan mipi namah thawng si lai atu cu tin ten kan chimmi a cu tin ten kan au ciami chungah hin nan kan zuan hnawh i tlamtling te kan lak si ahcun mipi namah thawng a si lai i zeitimaw ni ni khat i tlam a tlin lo le zeimaw thil pakhat khat a can sual si zongah mipi nan mah thawng a si lai tu zan ah nan rian nan tuan ve hau kan ralkap hna nih an rian an tuan ve kannih zong nih kan rian kan ṭuan ve hau timi te kha kan kan biahram pakhatnak te khan vun chim tak ka duhmi cu si a karlak tete bihal oxygen ah zeidang ummi tu ah khan kan caan kan vun hman ṭhan te lai i